Zaiin ka chawi chu ka puar hle mai a, inkhawm te ka duh sia a, a nule pai an haw har hle mai tih ka ti ang aw. Ka inkhawm chuan in hngaktu'n an awm bawk si lo a, eng pawh lo test suh ka nei tho a leh hi ka zir mai ang.

Hei hi ka hmuh ve. Nia engtih rawn haw hma ka tum a maw? Office atang chuan ka rawn haw hma a tho mah se i nu thuam te in kawng lakah min lo be ding a, ka rawn rei phah lo thil te te. Eng nge le? Nu chocolate te lem? Ngaw rawh, hei hai um hi lo ei phawt la maw? Hai um yes. A pa lo haw tawh em ate? Hai lo haw lo nu. Nu hi chocolate min hawn teh lo aw. Aw nakinah a mak thei e i pa chin chin hi chu aw. Tlai deuh a rawn rui haw leh tawng chu. Kan ning ania tunlai hi chu a tlai deuha rawn rui haw leng a, khawiah amaw hian office vanah lah hian an eng kawi ziah leh nghal a, ka kham riau mai engtia tih chi nge mut dawn ni. Nu min zawt chin teh, ka thiam vek tawh si. Hei thiam vek tawh mi mute. Thiam vek tawh, thiam vek tawh. Nih ka zawt ang che aw. Rawh rawh. What is your name? It is a car. What is your name chu tunge i hming tih na ania? My name is Jerry Varangu Vuana. Aww, chuti mai tur chu lam ila thiam chiang lo em a teh. Nu a dang a zawt a dang kha ka thiam. A nih leh. Where do you live? My name is a Where do you live? A cow has two legs. Oi, Mate ila thiam lo lut. Ani lo mi, a dik alawm. Chhiar ta che. Eh eh, I live in Aizawl. Oh, chuti tur chu nia. Ila thiam chang lo em eh kha zir lo zir nawn lehlam aw. Chuan Mate. Nu, ka inkhawm lo phah ringawt a, zan in haw hal lutuk a. Nia, naktuk atang chuan ka rawn haw hma tawh dawn nia. Chu ei tawh em? Ei tawh e kha. Chawhmeh pawh dai vek tawng. Aw chuti chu chawhmeh te ka va ti lumang a, chaw ei te ka va tum veng a, a nih leh kha tha deuhin lo zir leh la, i thiam vek chuan thil te te i hlawh ang. Nia duh i nge? A ka sawi duh hri lo. Chocolate a mi? Thiam phawt la, i thiam hunah ka hrilh ang che. Aw, hmate tha deuhin lo zir rawh aw.

Chak lo fir ka. Hei kan hi kan thleng der a nia. Hei inin maw. Umm kei ni chu kan ti tawh kha maw. Chak lo fir ka chak ti se. Mate. Pa, kei haw tawh a ni maw. Khawngaih a nu awm a. Choka ah. Choka a khaia va zia lo ve mawle. Kha kha ni mawi fapa chu. A nih hi. Duh e hming. Eh hei maw ka fapa Jeremy Vanlngurvun a nih hi. A hming pawh tha ka va lo Jeremy au a maw. Kung te e maw. A hmel pawh kha a la tha chho ve mai ang. A lu ngaithlak lo ve. Kung te hei. Nge nia. Kan chhung chu maw? Aw. Heti hi ka ni tawp mai. Nga. Cut. Maw rawh. Ka zar in zo ang a, maw? In te chu chhawng sawm pariat ka sak sak ang che, maw? Engte? Mate. Êa pa. Hei hi i pa kung te a ni hi. I hriam, a pa kung te i ti dawn nia. Aw, khawlai i hmuh pawn a pa kung te pawisa min pe rawh i ti ang a. Êa i dil ang a, i pe ang a. Maw khan. A pa kung te packet mawni man ka duh i tih pawn ka pe meng che. Duli i tih pawn ka pe thu i meng che. Chu mai. Hriam. Chuan, Kungte, i hria maw, hei ka fapa mal neih chhun Jeremy Vanlalngur vur a nih hi. Jeremy aw chu, Mate, i nu chu a awm lo a maw? Choka a pa, ka hre tih ang. Choka a, Haiaa, aa lungai suh e, a hmel hi chu. Sawihtawng khanin a la tha chho mai ang. Thiamna te sang tawh a, tin German ho te an lo kal ang a, a a bel mawi theih lutuk, a tha lutuk tha lutuk. Mawi teh ka fapa hi hmeltha ka ti khawp asin tih chuan i hmuh dan mai mai chu. Nakinah hna chung chang kha chu chawi hunah kan sawi dawn ni. Aw! Hne a va inthlak phur la inthlak te pawh maw leh a tawh? Hei, bag hi ka zam phek ang em e. Mang che, lehkha i zir a mi? Umm, i test dawn a. Kung te maw, ka fapa hi ka chhuanna ni lovin a pa hi min zah a, Sunday Sikula chawlhni kawr nen a inkhawm a, tichuanin zanah te lehkha zir dil leh ngai lo reng reng a pa lo ni maw? Aw a pa ruih engang pawh i nila, ani chu min za thiam emaw? Tian Jeremia-u chu a va lo fel em em ve mawle, tawrh a fel ka ti khawp mai. I bakungte hi maw? Khawi laiah pawh i hmu, khaw laiah pawh i hmu in, khawi hmunah pawh i hmu in, a bakungte i ti ang. I hriam? I pa, i pa angin i en ang. Hrethiam ang. A bakungte pawi ta i ti pawn pawi ta, teng hni i ti pawn teng hni a ni mai. Kung a, ka va in, ka va indah fel ringawt aw kungte. Nge, va indah fel rawh. Mahse nen hian lehkha te lo inzir tir rawh u, ti lo. Tikhan kawm lawk rawh aw. Hei lo la aw aw zari miak lo kal chho teh hei i pa sawi ang khan in i pa nen hian in thla hnih kan ni atangin ka in kawm a maw chuan in a sipai ah te pawh kan tang dun a maw a mar chu sipai ah khan in hei Kan pa ang keini chu kan pa deuh vang khan min ban a, sipai bang kan nih lo a, tunah hian sipai ban kan ni maw? Chu i hriat reng tur a ni. Chuan i pa nen hian ei Pakistan leh India indo khan ral hma tawngah min dah maw? Hmang khan Laipui ten kan chalahte kan awmah ten min kap a, A va kawngten na lo mi. E, ram leh hnam tan a ni. Kan lawm khawp mai. A, a ropui kan ti khawp mai. Enge i zirlaite thiam lo i lem? Ka thiam dawn a tawh. Kan zirtir ang che aw. A man te rawh. A man. Mipa sawina. Mipa sawina. A u man. A u man. Hmeichhe sawina. Hmeichhe sawina. Han ti leh teh nangmah in sawi teh le. A man. Mipa sawina. A u man.

Nangmah in a sawi ve teh le. A kut e ang le tih rawh le. A kut e ang le. Thi ang le. Thi ang le. Opposite ang le. Opposite ang le. Right ang le. Right ang le. I thiam chak lutuk, i thiam chak lutuk. Chuan hei ah i pa nen chuan chu in do lai chuan maw chu kan ral hma tawnga min dah kha i pa hi A mawng tam ah bomb in a rawn fawm a, tunah hian bomb shipper chu ngai chuan kut tum tiat hi a mawng tang a maw? A pal dawk a pa hi chawih vek maw? Aw a pa si. Chuvang chuan mahse khang kha a tha lem lo maw? Ruih theih thil te hi ti ve ngai em? Ti ngai lo. He drugs te hi i lo ti ve nge maw? Tin. Hei, in re thei em em a, ka siam dawn cheu a. Maw? I pa pawh hi a cher telh telh nia, ni telin hei ka siam lian dawn cheu ania. Chuvang chuan tun atangin mi re thei fa i kawm tur a ni lo. Maw? Re theite hi a inkai theih tih hriat, hmelchhiatte hi a inkai theih tih hriat. Chuvang chuan i nun i fimkhur tur ni. Ruihhlo i lo ti ve nih vaih chuan Ka sawpzi ang che. Sawpzi awm zia hriam. Umm hrelo. Rawt thak. Ka rawt thak che ni mai maw? Ka hria maw? Chuvang chuan nu leh pa thuawi takin i awm tur ni maw? Chuan thiam lo dangte hian em? Umm thiam vek tawh. Umm i ti a. Rilru hi rilru pawh a chak khawp mai maw? Hei i pa hi ka sawi tawng khan hei thisen sang nei a nia hman atang tawhin thil kha an mamawh a, thisen sang chuan maw chuvain khum kha a in mut tir ang a, lukham kha a in kham tir ang a, maw a kekawr te pawh i nu bualah sawi la a khal hlir lei sak ro u, a khawngaih thlak awm lutuk maw. Kungte e, a ṭheng tawh maw? Aw, Malte hi a bulah kan ṭhu leng e, kan in hmu khat a, office a kal ni chuan. Ngawi teh, a pawl zat, a pawl zat kha kal a zawt mi a lo mai a, Paul Engzia ngai ni tawh. Malte, a pa Kungte hi Paul Engzia i nge i nih kha an sil ta che? A pa Kungte, Paul hnih. A khaih a, ka ṭhianpa ang a ti ngei a. A len tawh teh lul nen a pawl a va han duap em em ve a. Hei chu eh takin a eh kan fapa mal neih chhun e muang chang in a tlang zut mai ang kan ti a. A huai ber tho ang chu maw tawrh i huai ber em? Umm huai ber lo. A va buai thak ve khawnge maw i nu pawh chu a lo la phei nang e choka apa a va mak e. I nupuiin lo ami pa deuh in kawh rawh Va Lal Thang, rawn thlawk phei teh. A chhal tuk, chhal tuk, chhal tuk. Kei chu tihi ka ti tawp tawp mai ni. Enge emaw chu ti teh fakaw min auh le. Hei office hi kan bang a. Lo awm ve thin tur che lo awm. Awi rawn rui haw leh ta ni maw. Umm hemi kung te happy birthday hi kan lawm alawm mawle. Hei ni maw i nu chu. Aw ni hi hei. Ente hei ka thianpa kung te contractor hausa ni hi ani chi phei teuh. Kung te hei hi ka nupui ni hi. Ngaw rawh. U Tlang Lungliana fanu kha a ni lo maw hei chu? Aw ni e, U Tlang Lungliana te fanu pa ber kha lo maw le, kan inneih thauh le e. I la kar, i la kar ful thei em? Ah, kung fu lampang hi khawih vak tawh lo, tunlai chu kan innei tang chuan. A ni maw? Taekwondo class te kha la kal em? Kal tawh lo e, mam te. Hlawh te pawh kan la a. Pe vek lo, pe vek lo. Khawngei hlawh chu. A va en perh. Kan ṭin ban ka ta lo mawle i. A ti leh ta. Eng lo ni? Vawinchin maw kan inhmang hei ka happy birthday to you a nia maw vawiin hi? Chuan hei an rawn lawm ve a. He ai hriat thiam tawn te ngaih. Rawn ruihaw ziah mai ang. A awm ang a chu pe vek lo vawiin. Eng hle e. Khawngei hlawh chu. Kha. Cheng sawm chiah hi maw kan chan? Ahh. Em em lutuk a. Ahh nia pawi khawp mai kha installment in kan la hlawh hi maw? I hriat thiam a a. An van nei zawk a nia, installment in an la la a nia. A pa school fee pek ngai tawh a nia. Chu. School fee. Mate fee pek ngai bawk si naktuk chathlak tur pawh kan nei tawh hlenin engtia tih ngei tum? Aah, i i nute lam te kan va phei laih mai dawn mawn le. Aw, puk reng hi in thlahrun awm ve asin, chhung ka pa ka ri duh zawk a ni. Aw, nute pawh awm alawm chu chu eng ah ka tute buai lo a. Pawisa te chu kan nghal a. Kan ril, kan ril te pawh chu a awm chu kan la ei bik lo a ni. Ti pawh ka la ei bik hle nen.

Tho em hi a. Ni e, an tih dan thin tlangpui a nia hei hi. Kan nu chu khatin kha a ni mai, he ni chu a hmel tha vet vet a nia aw. In nu hi a ni le, hei kohhranah te a inhmang em? Aw, hei theih ang tawng te chuanin a inhmang ve zauh zauh. A inhman lu, inhmang lutuk tur a ni lo. Maw? Engtiziah? Nangin hnai nei a, a ni, kohhran a inhman a, A chhuah zen zen chuan a tha lo hei hi in ti khawngaih thlak awm lutuk ang, a dum vek mai ang maw? Chuvang chuan a tha lo, a tawk a inhman hi a tha maw? A chhuah zen chuanin a tha lo vat ang, inchhung a enkawl thei lo, inah chaw tui deuhin chhum sia tawk zeuh chu maw? Chaw te kan ei mai dawn mi? Nge ei tawi la ka rawn ei dawn tak tak em le, hei ti ve a, chawhmeh te nei mawn le, nangni hi a, a, Mawi teh. Chaw chu inti ngawt a. A inti ziang e. A, eng pawh ni sela. Chu hi hmaisa dah hi kan hmuh phawt ang e. Aw! Ka, kan naupang lai kan tih dan pangai khan. I la hmuam em? Hmuam zeuh zeuh e. Heng em ni ta eng an huam a. Aa kan ei tawh mai dawn a ni le I salam you kan va ei pawh dawn a. A na lo mi a na lo mi. A nuam lutuk a nuam lutuk. A bakung te chu Sara te hi a mi tak thiang muam tak a ni. In len hunah chuan in hnar a in huam ang maw lang ni hunah chuan a changkang tawh maw. Phei a. Ka hre lo. Mamte nang mah i ni awm hi hlau em? Ai hlau lo pa. Hlau lo a? Umm. Nakinah ti hian tha deuh in lehkha i zir anga a nu te a pa te i min la chawm dawn nia aw Bawihte aw. Tichuan i thian sual i kawp lo vang a, i zan a len loh tur damdawi i tih veih chuan ruih theih thil te zu te i in ve chuan i chhuak nghal ang. Hre em? I hriat e lo.

John mi te hnah leng lawk ang aw. John mi. Eh John leng lu. Nang man chin hlawm a. Aw lehkha ka zir a. Khawngi nu te. John ei mek. John jail hi tang emaw ka ti a. Min hnawchhuak a tia. Hnawchhuak sia maw? Ka. Tunge thiam pa a. Ka rawn chhawm a ni. Veng a ka rawn awm ve chauh si a nuam lo deuh hlek a. Lily Parmoi a ni. Lily Parmoi. Khawngei nu te. Chawn ei. In chhung kuain nga ti ngei ei ve lo a. A hman kei tawh lo. Lehkha zir lo. Aw, natu an test dawn a. Enge a. In zawh chin teh, ka thiam hek tawh chin. Khawmaw. Hi aw. What is your name? It is a cow. A dik lo mi? A dik alawm i van thiam ve a. Ka thiam vek tawk a nih kha. Lily a dik tiraw? Aa mei. Lily hi M-Com a ni e aw. M-Com aw. Umm, sang tawh em em. Hoi mai. Zeng chu tak tak nana min lem pui rawh ka ti a. A pa nen a phal lo hrim hrawng lo. A ti nge. A tu an test dawn bawk sia. A ti nge. Test rawh ka neih hi. A ho, a ho a. Min lem pui anga i pa te hrilh loin kan haw leng a, i mu hmek dawn lo. Ka ti mai em. Tukverh ah kan dive dawn nia. A pa hlau. A ho.

Ka hei nge. Hei hi hnar kuai thlawr dawn ta ni. Hrethiam em? Umm. I hnar ku kha rawn eng phet phet a ni. Hrethiam em? Umm. Chu chu minute sawm panga velah vawi hnih nai ti leh ang. Chuan ni leng a ni mai. Hrethiam em? A pa hian hriat chuan a pa min hnap pawp dawn si in. A va. I pa te hian a hriat lo, rim a nei reng reng a nei nei em heng che eng maw? Ka rui dawn si in.

This is my my butterfly. Butter butterfly. My butterfly. Thiam phei lo tihna a ni lomi? A ka ko tuna a lawm. Hei chu a tha lutuk hi chu ti ve thin rawh a peng che tak a. A nawm zia chu i hre mai ang kha khan mai. A tih chi lo a a pa'n a hriat mai chuan min hnap nek maw si? A haw. I pa te chu teh teh a ngaihtuah theih. I pa te pawh ni leng lengin rui ni leng ve thak zel te a ni. Hrethiam em? I nu pawh kan thenawmah te kan inah te an rawn indeng. Ace hi hmang thiam leh nghal nupe chuan ka nui ei kawt zit kha kha mei ka rilru na ve tho ni hrethiam em? Ni maw? Umm. A chu mei. Ka la deng thin a maw? Umm. Nang pawh hei pawi ti ve mah la eng nge pawi mi father and son vek? Pawi lo re. Aah ka chu. A rei dawn chung lo zanin chiah tak tak hian min lem pawh rawh. Aah a paw ka hlau e ka chu. Aah. A pawn a hriat vek chuan tingin min ti awng. Umm. Nia, Felo, tha lawm, Lily. Ai, John, enti maw? A a pa a rui ziah thin tiraw? Nia, a rui a, i rui ve duah lo nia. Kan kal mai ang ni le. Ai, John chuan a nunle kal a deng ziah thin maw? Ami. Maw? A nun kal a deng thin lo maw? Umm, a deng thin lo. A ngaihtuah thin la, enge i nih vak bik dawn a ni mai. Tak tak ah nangmah chi ka inghah na i ni tawi ṭha thim em? Ka inkawm loh chuan midang engmah eng ata mah ka ti tawh lo keimah chuan chuan ka inkawm a ngai tro i ngaihtuah a chinrawi hram e ang. A ni viau mai maw? Chutih chu Anu pawh ka an teng ziah tho a, a pa pawh a zu rui ziah tho a, enge ka tih lo bik ang u? Vai khat pian an la a ka ti ve dawn hrim hrim. Khawiin leng awma chuti chu a zir tawh awm hawk a. Joan in kal dawn a mi. Maw? Khawiin ka len dawn ni le. Khutah kawm thlangah lawk. Thlang a maw? I duh tak tak a mi. Duh e aw. Ka lang. A haw e tawh a. E khawngaih nu nih a bag a khai thin. I hria. A nu ka zawt ang aw. Maw? A nu ka zawt ang aw. Ai, ka ti mai mai nih kha ka rawh. Lily, ka. Thlaruk hnuah chuan Jeremia chuan a ti chhin a, a ti chhin a ti chhin a, a lo a lo e dik ta a ni. Enge mawi thlir vauh vauh le. Khuvi camera stand bulah khuanin garage siam belh lei la ka ti a. Motor dahna tur kan ngaihtuah a. Mate nu. I nge ni Mate pa. Pu Thakura khan i motor chu min rawn thawn dawn ta maw? An inawm motor ti reng mai a. A. Tuna kan neih theih hun lai kan neih chho zut zut hi tha lo. Kung te pawh khan lei ve tho a tum a. A a tawk, kan neih sa pawh kan hmang seng hlei lem. A hman chian lo tak tak awm hlein em? Enteh ngawi teh, Mate nu, Beckham a in awk hlawm an ti hei. A va mak ngai ve. Eng lo a ni ang a hei a. Ai a ni lo hei chu, David Beckham tiin kan chhiar dawn a, David Beckham a inti a nih hi hei chu. Chuan hei a motor chung chang chu mate nu. A in in awm tei vet motor sawi reng teh suh. Eng a ti nge mawni le i dam lo em ni eng a ti nge i vat ti teh hlar ve a eng a ti nge i rilru a hrehawm em ni. Nizan mate a rawn haw reng reng hlei ni em ka ngaihtuah lutuk mi pawh ka mu thei lo. A rawn haw lo ve a. Umm haw lo. Ngaihtuah tun hleinem tlangval ni ve tawh lo ama thian te nate an riak anga bike te an nei ve tawh a Aw rawn phone rawn phone tur ania a thian tein a riak dawn anih pawh i rawn phone bawk si lova. Phone a rem chang lo te pawh ni maithei sin. Chutiang an fapa te hi an sual thei hle nen ka fapa Jeremy hi chu a sual lo reng reng ang. A chutia tih ngawt thei pawh ni lo hei i bike lei sak atang hian a nung chang hi a dang riau mai a. Tunlai phei chu i a awm dan te hi chik deuh chu ngai ni. Aw, eng nge maw? Chutia ka tih chu kan thlah an sual thei lo, chutiangin i. Chutia tih ngawt thei ni lo, i ngaih te lah hi sam ropui si, nang lah hi rawn rui haw zia a fate nung changpuia hre chiang tawh lo ni hi. Nga, ka ka Jeremy chu tih sual lo ang, a lehkha a zir a, zan a leh ngai hlei nem, sual lo ang. I e motor chu e. I nin awm. A va buaithlak ve maw le? Min awm lutuk motor motor ti reng mai chhung chhungkua ngaihsak bawk si lo a motor ringawt ngaihsak mai Matia chu ni khaw nge riang aw aw ni e e enge ni ta lawk rawh John a nu ka nia ni zan lamah John hi. A rawn riak em heti lama? Aw, Jeremy a rawn riah zawk kan ring a. John-a chu lo haw lo ve tho ni maw? Aw nang, i van buai thlak ve aw, ka zawng ka zawng a hei a riahna pawh ka hre lo ve pawh. Thlak leh zel khawngin maw an riah dawn le? Chuan John-a awm chu i hre bik, awmna chu i hre bik si lo a. Hre bik lo nih hi hei ka la zawng zel chu nia, a riahna tur a sawi bawk si lo a. Mahte pa engtin nge kan tih ang? Eh, Joy na nu mawi nia. Aw, ni e. In fapa Joy na te leh ka fapa Jeremy te chu inkawm dawn em ni? An Joy na chu, inkawm thin alawm. Mawi teh, Joy na kha chu zel lamah te khan a awm thin lo maw? Lo chhuak daih tawh. Ni e, an awmna chu chutin chu ngaihtuah pawh. Enge chanchin thar te an nei mai a? Ngai deuh ni chu. Ni e, niminah khan tlangval pahnih thil ru an man en tia. Thil ru a? Aw, Jonah leh Jeremy an ni en tia, chu chu in lo hre chiang emaw ka rawn ti deuh hen. Awii ka rei. Ngawite, Jeremia chuan a hlu lo vang a, In fapa Joina hi inah awm tir ula chuan thil bo a awm lo mai ang. Pu Chanvolia, Nang aiin mi hian kan fate hi an hre zawk, an hre chiang zawk tih hi hre rawh. Hre chiang e a, hre chiang in tih ah chuan hei kan fapa hi kan hre chiang khawp a. Jeremy hi kum sangha zakua sawmriat pathum khanin khimi i Durtlang Hospital ah khian a lo piang a, Kejili leh gram zanga a ni a. Tichuanin Nurse i Lalrin Felin min chhar sak a, chumi ming chawi chuan Jeremy Vanlal Ngurvuana kan ti a, kan hre chiang khawp a ka fapa hi a ei duh zawngte leh a thawmhnaw duh zawngte kan hria a, hre chiang lo min rawn ti chu i tisual khawp ang kan hre chiang khawp mai i kan fapa te kan hre chiang a tunah pawhin a kum zat te a pawl zat te a duh zawngte kan. Eh, kan lei sangah kan hre chiang khawp mai. Tunah pawh hian Karisma bike a nei a, na kumah phei chuanin a pa Hritik min lei leh loh a tia, Hritika bike ka lei leng a, chu chu ni mai. I hre chiang zet zut em a nih chu a. Eh, hre chiang khawp mai. Ka va haw phawt meng e. Aw ni leh phawt mai le. Eh, va haw tawh, i chhungte pawn an lo ngai tawng che. A mak e mai tikhan thenawmte lo chhang vak zel mah ta che. Kan, i ngaithla teh mah teh nu. Kan chhungkaw dinhmun rawn tha chhut, rawn tha chho thut hi kan thenawm te min itchik a. An fate sualnaah kan fate an rawn puh tel mai mai a ni. A hauh em! Jeremy te chu a rawn hawng a, fel leh vek mai ang. I chutin kan fapa in thil a ruih thei thil teh lo ang. Kan thla damdawi tih kan awm lo ka pu khi khi mi sai lam lal khi ni thin a khi pawh khian a ti miah lo nia damdawi vel chu a hlauthawng reh reh suh. I ngaihdan te lah hi aw. A enge i ngah mah ngai suh kan fapa te an sual ngai lo reng reng ka ka fapa hi kan fapa. Chutia tih ngawt thei ni lo tunlai chhan ah rin loh pui pui damdawi tih ruih theih thil lo tih hi in tam ania. A chuti zawng chuan i ring teh daih emaw. I ring ang chu. A i ngah mah ngai suh a chutiang in a ti lo ang a rawn hawng a fel leh vek mai ang kan fapa chu. A ti lo ang tih ngawt thei ni lo. a, kan fapa chu ngaihtuah suh. Ehe, Pu Thawmlian enge ni ta? Enge ni a, hetah keimah ka nia, enge ni? Chungleng sava ten bu an nei, chhihal ten kuah an nei, in fapa erawh chuan kan sarep a ru. Kan sarep a ru a. Niang chu. Tuleng zan nge ruk a? Tul thum maw? Sarepa ru e, inti lo. A va han zia lo tak em. Ru e, ru e. Jeremy an maw? Ahh, Jeremy a, chu Ngawitea, ahh, Sarepa ru lawng sa hi kan hmeh zing ang reng viau a, heh. A ru lawng, kan fate pawh nan hmu lawm. Ahh, amah te lo haw phawt sela kan zawt anga kan hrilh anga, ih, ih, a ruk leh ruk lo chu chiang a thian te tih te pawh an mah an lo puh mai thei a, chutianga sa han ru chiang a ni. A lo haw, lo haw ngai hleinem. Hman zanah pawh kan steel almera te, suitcase te, fridge te an pu chhuak lawp lawp a, an infiam a nih hi kan tia kan en liam mai mai a. Sarep kher kher hi chu in pawh sak chi lo ang. Ni e, i mate chu lo haw phawt che kan lo zawt chiang ang a maw pu Thawmlian? Chuan a ru tak tak a nih te chuan a rulhte pawh kan inru ringawm a. A ru tak tak alawm, hmanniah pawh kan naute dai mawza te an lo la vek a. A thawmhnaw te chu eng atan nge tiang? Kei tunah pawh ma Sidona a kawr hak tur te pawh Bangkok a mi. Eng atan nge? Eng atan nge? A ma Sidona a kawr hak tur te pawh Bangkok a mi le dar jacket kekawr te pawh ka chahsak a. An thil rukte chu an hral a, an hralna pawisa-in damdawi an lei a. A ih a rawn haw phawt sela, a ti leh ti lohte kan hre veng chu hei pa ber ka nia inchhung ah hian hetiang a ih chhung eh thenawm khawp vengte kan inti mual phu dawn nichuan keichu pa ber teng val lai pawh khawtlai in an chilh ka nia ka ngaihdan hi ni bik miah lo a ti a kan fate hian an ti mual phu dawn ni chuanin ka chu a tawp thleng pawhin ka hre ve. Pate chu ka innuai a ngai mai lo ang phawng e. Mate nu. Ehe pu Thawmyan. Ka ti mai mai nih ha. Khati zawng kha chuan rawn ti miah su hei kan inchhung a nia. Thu a sawi fel mai tur a lawm. Thenawm khawveng khatiah anga intih tur a ni lo reng reng. Ah ka rawn fiam thu mai mai nih ha. A ru tak tak a nih te chuanin a ru te pawh kan inruh lang kan tia. Ah induh la ngai lo. Chaw te pawh kan la eikhawm zawh dawn nia. Ka va phei leng e. Aw. De du mai. Ka ka thin a rim hman tep a ni. Enga tinge a intihuai ve hle si kha tikhan ka phen a i bihruk leh zawr zawr si a. Keimah min khawina se engtin nge i ti ang? Nangmah ni chuamtu ka nih chu i, khati hian min ti veih se engtin nge ni ang? A tih chi lo lawm. Kei chu khati eng mihring kha chu i rawn leng tawh lo tap se, hrilh ngei ngei rawh Madenu. Dawi lutuk mai ang. A van zah thlak em aw. Aww! A mahte chu aw min va han ti luhai tak em. A mahte chuan in, A ruk i ring a maw? Damdawi te chu lo ti ang a maw? Ang a maw, ang a maw tih ngaih tawh loh chu chiang vek tawh chu. Engti han tih chi nge mun le aw? Ka fapa hian damdawi tih hi ka ring ngai lo sin mawle. Nangmah vang a ni. Keimah vanga nihna enge maw awm a awm a mawn le. Aw i rawn rui haw ziah a, entawn tlak in awm hek lo che maw le, a pawl la i ni rui a. Keite chu pa ka nia, pawisa thawk chhuak tu ka nia, ka lo pek ve zawh te pawh amang chu chungte chu hrethiam la, a kan fapa nia a rui chu ni lo hrim hrim, damdawi a lo ting a maw, ka ngaihdan a va ni lo em. Ngaw rawh lo haw rawh se ka vawng a zela ka dang. Vawng ka sim chi leh bawk tha chi ni tawh lo. Ahe ka vawh em em ang ka vawng a tha mai ang ka vawh zawt zawt ang ka khawng zawt zawt ang a zela mi chu lo haw se ka khawng zawt zawt ang a. Hi mahni nupi nupa hi kan in en chian zawk a ngai tawh anih hi. Ae kan in en chian a ngai hlei nem enge kan in en chian a ngaih na kan fapa in puan pho in puan a lo puan pho a lo seng a tikhan a lo seng thin a mi ta ama zar pawh a ni lo Chuting chuan a tia amah enchian angai chu amah chu kan vuanga kan enchiang dawn lo. Ni e, kan fapa hi chiang takin i en dawn nia. Kan fapa ah hian office-a i awm dan zawng zawng te, i nungchang zawng zawng te, i hlawh rawn hawn zat te, i zu in thin zawng zawng hi i hmuh ka ring. A, chutianga i keimah nen a teh khin chi ni lo ka ti tawh ha. A rawn haw sela, ih ka vawng a tawk chiah ni mai, ih zela ka dang kha eh ka khawng zawt zawt ang a. Buak ka sim chi leh buak that chi ni tawh lo ka tih chu kei ni nupa hian rawngbawlna lam kan ngaihsak ve ngai tawh zawk a ni. Aw, a va mak teh fo e, rawngbawlna kan ngaitu ngai hlein em? Kan fapa in puan phoin rawng a lo bawl a, kei ni in vuak rawng kan bawl ve dawn lo awm. Ka ngaihdan hi a a over dose khawp mai. I ngaihdan te lah hi aw le. Ehe mah te ni zan ah khaw ngei rih a. John ten ah veng a. Jeremy a va mak zaw zaw ve a. I va thak nasa ve a ngatekin i inhiah a. Ka inhiat lo reng reng. I inhiat a ni kha. Dingil teh ngatekin khatia i awm zawt zawt a. Khatia awm thawt. Mitthi va thei reng reng hleinem ni zan ah Riak dawn pawh ni, riak bo dawn pawh ni la rawn phone hmasak tur Nizan ang a ti nge i rawn telephone lova i nu pawh mu thei hlein em? Phone in engage a. Eh nangmah leh damdawiin engage a ni lo maw? I zak em? Tungin zingah hruaitute an rawn kal a, i. Khawtlang hruaitute rawn kal an tum a, kan then khawvengte an rawn kal bawk a, an sawi bawk a, kan khawtlang hruaitute rawn kal an tum bawk an la ti leh nghal a, a za thak zo zai em e, engvang nge mi thil te i lo ruk a? Engmah ka ru lo reng reng e. E, i ru alawm e, i sa rep te i lo ru ni awm a, i zak lawm e. Ka ru reng reng e. Lo kal hnai teh, tah hian lo kal hnai teh. Engatinge i ban tikhat tikha an i tuam a? A na mi? A tawng ula. Ding in rawh, in hiat tawh suk, in hiat tawh suk. Ding in rawh, sipai angin ding rawh te khan. Lo kal hnai teh, tlem lo kal hnai rawh. Ka ngaih dan hian i lo reng. Min en rawh, min en rawh. Min en suh. I zak lo mi? Engvangin nge mi sarep te i lo ruk a? Mate nu ka ngaih dan hi overdose em mai a ih Jeremy hi ih kan vuak sim angai ni ih ih ih ka duh dan hi ka ngaih dan ni lo reng reng a ih a thil tih hi ih ka haw em mai nangmah vangin thianawm khawvengte kan inhmel mak pha a. In hiat chu eh ngawt eh i khutah pu khunga te thing fak zula te ah kan hiat sak teh a thak ah hian kan hiat teng eh ah i ka thin hi va chho em Jeremy i engtir ti che ngei duh aww ah ka duh dan hi ka ngaih dan a va ni lo em i pa hian eng ti eh eng tin nge ti che i duh ti khan i awm thauh thauh mai a ah vuak thauh thauh i duh em a pa vuak thauh thauh ka duh lo za leh za lo pawh i hre lo a kha ah.

Nang pawh thu teh. I ti lutuk thin hei tlem tlem a i vahlum lo chau lawm. Umm a thi lo tawk a ti dang ka thiam alawm. A thatna tur a nih chuan ka chum hnang zel ang. Thu a sawi fel mai tur ka tih kha. Ka thui lo ai lo chu ni hliam zen a mi. Lo ngawi tawh rawh. I ka beng kaih meng che. Mate hei rui theih thil te i lo ti ve ni awm a. A zia loh hle mai a hei rui theih thil hetia i lo tih hian Nangmah chauh i mual pho lo a, i nu leh i pa an mual pho a ni tih hria la, tin hetia ruih theih thil i tih hian a nuam viau em awih tih pawn a tawpah a tuartu tur chu nangmah tho i nia, chuvang chuan in ngaihtuah chiang la sim a tha tawh ang aw. I tuar mai ni lovin kei pawn ka vaw dawn che, ka vaw leh dawn che i hriat. Lo ngawi tawh rawh ka tih chu. Mate chu ei tawh em? Ai nei lo nu. Ka va siam dawn che. Ee siam a ngai lo, amah khan siam lo se tho rawh, tho rawh, tho ra, va in siam rawh nangmah khan. Ani chuan. Damlo alawm i duh kal i kal bai alawm anga ti nge? Bailo. I bai alawm phei rawh tikhan damlo alawm a duh a let erawh e lo teh engmah kha chhuanglawm suh i hriam dat alawm i duh chhuanlawm lo khan erawh phei rawh ngawi teh lawk lawk law i sa kha ei zawng em in dah rawh. Ani chaw ei kham la in bualfai la leng chhuak miah suh. A mak em mai nang pawh hi. Ah a bawithlak khawp mai. In ngaihtuah chiang hmasa lo hian i ti vak zel a. Ah in ngaihtuah chian pawh ngai lo ti khan in i han ei puar peng pawng se la ka vawlei ang. A la ti. Ka khawng leh ngei ngei ang. Ka thinhir im em mai. Ka fapa mal nei chhun ka tih Ka duat em em in a min chawmtu tur ka ti in a damdawi lo tia mi puan pho deuh lo seng a i ka vawleh em em ang a ka vawdawn chiang lutuk ka thinhi rim lutuk a ka vawleh khawp ang. Chutia mi that lohna ringawt i ngaihtuah le nangmah pawh te kha in enchiang ve ta che. A ka vawdawn tho tho i. Tu that huai thei lo maw? Ka va dawn che a a a lo leh maw? Pu Changrulngiaina chu mu ti nge a. Nia ah hei kan lo ri teh hlut a, kan fapa Jeremy khan. Lo ti ve deuh a. A a ti ve deuh pawh a ni lo. Hei kan fapa Jeremy hian a damdawite a lo ti a, mi puan pho te a lo seng a, a a za thlak khawp mai. A pu Zo, kan fapa chu kan chan dawn nia, ngeih vuak ringawt thi i ni ka ngaih tawh a ni, ka rilru ah vuak ringawt a awm. A ente a pu Zo, a nangmahni hi hei thalai pawl te in nia, a thalai ang te, a a mzp ang te, a kohhran ang te, a khawtlang ang te hian vua ula kan fapa hi. A MHVP Pawl ang te hian vua ula ka ti khawp mai. A ram pum huap ten vua ula. A MUP Pawl ang ten vua ula a vua ula ka ti khawp mai. Ka ngaih dan hi a ni lo thin mai. A Ziaina daih thlawt lo ni. Ka zir mi. Choka chu eitur khan a phia kan au ange. Mate! E, Mate nu, Mate ti mah ta che. Jeremy, va lalngawl vuan rawn thlawk phei rawh. Ti kha lo rawh. Jeremy, va lalngawl vuan rawn thlawk phei rawh. Do do che hi ah. A sirah khan thu rawh, a sir te khan. Jeremy hei i awm dan zawng zawng. I nu leh pa in mi lo hria a tihzia lo khawp mai. K3P in nia, Rawngbawl tura chhandam ti hi KTB thupui ni si a, i awm dan nen chuan a va in hmeh lo ve. E, a in hmeh lo khawp mai. A, rawngbawl tura chhandam ti te chu tih mai mai ni ni chu rawngbawl tura puan pho seng tih ang vel a ni. A, thawn leh ni ka ti. I kut kung kaw rawh, i kut kung kaw rawh. I han awm rawh, dah deuh hlek rawh, dah deuh hlek rawh. Mipui lam kha enna sel tuk suh kun deuh hlek la. A, a vuak leh ringawt che ni ka duh ni a. Han ti leh teh i hriat, i bek sam kha i tin te nen han ka hlet vek ang. A tawk. Pu Zo, Ah hei min lo hrethiam la, kan ri teh hlut a. I rawngbâwl tûra chhandam i tih chu ṭhalai ho tân chauh hian em ni a? A ni lo em. Ni lo em. Rawngbâwl tûra chhandam tih hi nu leh pate tân pawn thupuiah hmang ila ṭhu khawp awm e. Pu Chanhlo Liana pawh hi i en em fia deuh chu ngai a. Nupui fanau in chawma hei kan nupui fanau te hi an him em tih te an hlim em tih te hi kan ngaihtuah ngai a, tin chu mai bakah zirmi nu pawh hi i awmdan chu thlak deuh chu ngai ni. Nge a Pu Huap, kan nupa nun dan te a dik lo a, kei ka nun dan pawh hi a dik lo va, i ka fapa ka lo mawhpua a bul ber chu keimah ka ni a. Tuna insawi tang khan e, ka nupui fanaute ka enkawl danah hian an hlim tawk loh zia te, an him tawk loh zia te min hriat chhuah tir a, tuna insawi tak kha chuan ni e, thiam lohna chinte pawh kan nei khawp mai, kan nupa hian keimah tak pawh hian a bulpui ber niin ka inhria a, tuna insawi tak ah chuan. Ni e, dik khawp mai. Nia, chutiang rilru in pu thei te a nih chuan a lawmawm khawp mai. Tin, rawngbâwl tura chhandam tih hi mi tam tak hian an hresual fo ṭhin a. Chhan, rawngbâwl avanga chhandam kan ni emaw hi an inti ṭhin a. Mahse, hei hi ni lo a, chhandam kan nih avanga rawngbâwl tur kan ni tih hi hriat hi a pawimawh khawpin ka hria a. Ni e, a dik khawp mai. Ni e, i thusawi chu. Ni e, a dik khawp mai. Kei pawh hian chhandamna hi vanram kai nân chauh maw? Ka lo ti a. Takin zinga i lo leng chu kan hlawkpui khawp mai. Ka thin a lo rim em em a, hei ka fapa neih chuanin sual rawn an bawl tak ah chuan amaherawh chu ka inchhut a, i thusawi tang te hian an him tawk loh zia te, an hlim tawk loh zia te, tin rawn bawlna ka ngaihthah zia te ka hria a, ka tih tur tam tak ka nei ning ka hria a, keipa ber hian hetiang teh hrep a, kan chhungkawmna chhan hi keipa ber mawhphurhna hi ning ka hria a, He tunah chuan kan ril, ka rilru pawh ka siam tawh a, kan eh, kan chhungin Pathian rawngbâwl turin kan inhlan hi ngai niin ka hria. A hlauhmawm khawp mai chu ropi alawm, hetiang rilru te in pu thei nih chuan tawngtaina te hmang ila tha lo maw? Eh, ni e, room lehlamah chuan ti dawn mi. Mate! Ni e, phiang awm ia. Mate! Aw. Ah, i tawngtaina te chu, i tawngtaina hman te chu i duh em? I duh e pa. Mate, e pa, a pa, i mi hmangaihna hi a va thuk tak em. Mate, mate, a pa, a mi hmangaih tak em. Mate, keimah thiam lo hi ni emaw? Mate, a bulpui ber chu maw mate? A pa, ka thiam lo a ni. Mate, mate. Nia pa. Heti ang ka ti, Hripa, kan chhungkua kan awmna chhen lei awmna chhen hi maw keimah avang a lo ni? A va ti phei zia tak a. Mahni a kawngkhar hi chu kan hmang dawn mi. I nun hi sin phei ang maw? Mark teh. Sin phei hi pawh.

I rum mah mahte kan ṭawngṭai ang aw, i mah pawh kan ṭawngṭai ve ang aw, mahte a lo awm em? Kawrawh mahte i rum a pheng u, mahte nu i pheng u kan va inpui ta bu, mahte ka phuang te lo kal rawh. Kal lo mah.